Helo na bawb! Ydych chi'n iawn? O'n i'n meddwl fysa chi. Ie wir, fi Osian sydd yma eto hefo stori arall sydd wedi dod o hyd yng nghornel straeon ni yn y fan hyn. Mae hon yn lyfr arbennig o dda o'r enw Cwtsh! yn y Gymraeg. Falle bod chi'n nabod hi o dan ei theitl Saesneg, a un o'n hoff deitlau i mewn llyfrau yn gyffredinol. Hwn ydy Hugless Douglas. Mhm, Douglas D. Gwtsh, fel petai. Ond enw'r llyfr 'ma ydy Cwtsh. Uh, dyn o'r enw David Melling Sgwennodd y gwreiddiol, ac wedyn gafodd o'i addasu i'r Gymraeg gan Jill Saunders Jones. A, wel, be ydych chi'n meddwl fysa llyfr o'r enw Cwtsh amdano fo? Dwi'n ame eich bod chi'n iawn. Dwi'n ame bod Douglas yn mynd i fod yn chwilio am cwtsh. A dwi'n hoff iawn o cwtshys 'fyd, so dwi'n gobeithio Bydd Douglas yn dod o hyd i'r cwtsh perffaith. Ond, cyn bo ni'n dechrau'r stori, wrth gwrs, mae angen checio bob tro. Ydych chi'n barod am stori? Ydych? Ha, da iawn. Os felly, ga i weld eich clustiau bach i wrando, os gwelwch yn dda? Iawn, os felly, dyma ni, Cwtsh, gan David Melling a Jill Saunders Jones. A... Wel, da ni'n agor y llyfr yn barod. Mae yna rhywbeth o wiriondeb yn digwydd fan hyn. Mae'n yw na? Ie, cwningen! A mae 'di clymu defaid i'w glustiau! Oedd yn arfedd. Wel, sa chi rioed cwningen yn neud hynna? Wel, os chi ddefaid yn rioed yn neud hynna. Meddwl am hynny. Hmm. Stori manu'n rhyfedd iawn cyn dechrau i chi. Roedd yn fore braf o wanwyn. Ist! Beth ydy'r sŵn na sy'n dod o gefn yr ogof dywyll? Douglas, yr arth fach frown sy'n deffro! Dyma fo. A falle bod o'n arth fach frown Douglas ni, ond sbïwch ar y geg 'na! Os i'n gallu ffitio ti yn y cefn y geg 'na, fysa chi? Ddiwedd annwyl de. Dwi eisiau cwtsh, meddai Douglas. Mae'n edrych fel bod angen un. Beth yna wedi deffro beth gynta? Felly dyma fo'n tynnu ei bajamas, brwsio'i wallt, rhoi sgarff amdano a mynd i chwilio am gwtsh. 'Na fo, Douglas. Mae'n rhywun sy'n gwybod be mae angen, gwybod be mae eisiau, felly bydd yn mynd allan i chwilio amdano fo. Cwtsh mawr yw'r gorau, meddyliaeth Douglas. Aeth at y peth mwyaf y gallai dod o hyd iddo, lapio'i freichiau amdano, a'i wasgu'n ddyn. Ww, ma' wedi dod o hyd i wbeth mawr yn do? Be' 'dach chi'n me'wl 'di hwnna? Ie! Carreg enfawr! Chi'n me'wl fydd y garreg yna'n rhoi cwtsh neis? Na, dwi'm yn meddwl. Gawn ni weld sut ma' Douglas yn neud. Ond doedd o ddim yn teimlo fel cwtsh go iawn. O! meddai Douglas. Mae'n rhy drwm! Aw! Wps! O, druan ar Douglas. Ond fi'n siŵr neith o drio eto. Diom y math o berson i gwmpo ar y rhwystr cynta. Cwtsh tal yw'r gorau. meddyliodd Douglas. Aeth at y peth talaf y gallai ddod o hyd iddo. Felly be wnaeth o ddod o hyd iddo? Ie, yeah, dyna chi, coeden tro yma. Rhoddodd gwtsh i'r gwaelod, cwtsh i'r canol, a chwtsh mor uchel ag y gallai estyn. Aw! Ow! medda fo. Pam? Ond doedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y pren yn arw. O, os chi'n licio pethau garw, weithiau da chi'n gallu cael splinters o bren yn dydych chi? A druan ar Douglas. Gariwn ni mlaen. Cwtsh clyd yw'r gorau, meddyliodd Douglas, gan drotian at y llwyn mwyaf cysurus yn y goedwig. O, dych chi'n gwybod be ydy llwyn, neu sietin, neu fferth? A chi, un o'r ein. Mwsh! O! Dych chi'n meddwl mae o'n mynd i wneud... Dych chi'n meddwl fydd hwnna'n cwtsh neis? Mm, gen i weld. Rhoddodd gwtsh i'r llwyn, ond oedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y dail yn ysgwyd a chrynu. O, mae yna lygaid yna fo fyd. Dych chi'n meddwl bod yna rhywbeth yn y llwyn? A rhedodd y llwyn i ffwrdd! Wel, wir, dwi byth wedi nabod llwyn i wneud hynna. Da chi? Rhyfedd. Sbiwch, mae yna goeseg yn y fofyn! Be fysa'n gallu bod yn y llwyn yma, dedwch? Am ryfedd. Dwi eisiau cwtsh! gwaeddodd Douglas. Na! brefodd y defaid. O, defaid ydyn nhw! Dyn nhw ddim eisiau cwtsh. Wff! Na! Brefodd y defaid. Rydyn ni'n rhy brysur! Ond cododd Douglas lond col o ddefaid gan geisio rhoi cwtsh iddyn nhw. Doedd y defaid ddim yn hapus. Ni hwn yn sicr ddim yn hapus ydi o. Roedden nhw'n cicio ac yn cwyno. O, na! Paid rhoi cwtsh i ni! O, da ni ddim isio fo! Sai moyn e! Na! Na! medden nhw. Uwch a fi, druan ar y defaid. A druan o Douglas. Pam na alla i ddod o hyd i gwtsh? gofynnodd. Sbïwch, mae yna ddafad fan hyn. Ti mewn sefyllfa digon awkward yndi? Digon lletchwith. Dylen ni ddeud wrth Douglas. Dwi'n siŵr neitho, dwi'n siŵr neitho ffindio allan cyn hir, gynneidd. Pan fydda i eisiau cwtsh, mi fydda i'n eistedd ar y goeden, meddai'r dylluan ddoeth. A dyma hi'r dylluan ddoeth yma'n hyn. Wel, am syniad da! meddai Douglas, gan ddringo at ymyl y dylluan. Ond cyn pen dim, roedd o mewn trafferth fawr. Twit-tw! Meddai'r dylluan yn flin. Wel, di eirth ddim fod yn byw mewn coed ydyn nhw. Ond dwi'm yn meddwl bod y dylluan yn hapus iawn am y sefyllfa o gwbl. O gwbl! Trian ar Douglas. Dim ond cwtsh o'n i eisiau, meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Tybed oes na un i lawr fan hyn? Teimlodd rhywbeth blewog a chlustiau hir A dyma fo'n rhoi plwc sydyn iddi. Na, sydyn iddo. Rhoi plwc sydyn iddo. Ti'n gallu rhoi plwc. Just trio. Go on, ar ôl tri. Un, dau, tri. Plwc! Doedd y gwningen fach ddim eisiau cwtsh, meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Digon teg, mae'n bwysig iawn nodi pan mae pobl ddim eisiau cwtsh. Snwffiodd eto, gan sychu ei drwyn yn y gynffon flewog mewn camgymeriad. Esgusodwch fi! gwaeddodd y gwningen yn flin. Gollynga fi! Wch, fysech chi'n licio rhywun yn sychu trwyn ar eich pen ôl chi? Ych a fi! Dychmygwch yr ogle. Drewi peidiwch sôn. Ond dwi eisiau cwtsh! meddai Douglas, a dwi methu dod o hyd i un yn unman. O, dwi'n gweld, meddai'r gyningen yn garedig. Tyrd efo fi. Wel, dyma nhw'n mynd. Ond dwi'n credu bod yr defaid wedi cychwyn poeni eto. Ah! Heddwch i ffyrdd! I ffyrdd! Gafaelodd ym Mhawen Douglas. Gafin heibio'r tylluan drian. A mynd â fo am dro. O'r diwedd, daeth y ddau at ogof dywyll, lle roedd rhywun cysglyd ar fin deffro.

Dyma Douglas yn sbecian i mewn i'r ogof. Teimlai rhywsut ei fod yn adnabod y rhywun oedd y tu mewn yn dda iawn. Cwtsh! Gofynnodd Douglas, gan redeg fel y gwynt at... Pwy dych chi'n meddwl? Pwy dych chi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod chi'n gwybod. Mam! Ho ho! Sbïwch ar Cwtsh yna, drychwch arni! Swatiodd yn ei breichiau cynnes, a chofiodd Douglas bod y cwtsh gorau yn y byd i'w gael gan rywun oedd yn ei garu. Aww. Chwarae teg i Douglas ac i Mami. Sbiwch! Mae pawb fan hyn yn cael cwtsh hefyd. Rhaid bod nhw'n caru gilydd yn fawr hefyd. Y gwningen, y dylluan ddoeth a defaid hyfryd, hyfryd, hyfryd. Aww, chwarae teg. Ac yn fan hyn, achos wrth gwrs, mae cwtsh yn bwysig tu hwnt, ond mae yna sawl math o gwtsh gael yn does? Er enghraifft, y cwtsh yn y canol. Y cwtsh wyneb i waered. O, cwtsh swil. Stop, mae'n siŵr. Ti'n meddwl, o, okay, bach o swil da. O'r cwtsh cadwyn. Bydd honna'n un cwl i wneud efo'ch ffrindiau yn bydd? Pan da ni gyd yn cael cwrdd mewn gilydd eto. Neu, mae un o'n hoff rai yn y byd i gyd yn grwn. Y cwtsh criw. Lle mae pawb yn dod fewn at ei gilydd. A dwi wedi penderfynu, hefo'n ffrindiau i, dwi'n mynd i gael pawb fewn. Pan mae popeth wedi dod i ben a da ni'n cael cwtshio'n gilydd eto, dwi'n mynd i gael pawb fewn i un cwtsh criw anhygoel! A tan hynny, dwi'n mynd i ymarfer

A cwtsh nos da. Gan mai dyna ddiwedd ein stori ni am heddiw. Nathoch chi fwynhau? Do? Nes i fwynhau hi'n fawr hefyd achos dw i'n hoff iawn iawn iawn o gwtshys yn enwedig cwtshys hefo bobl dw i'n eu caru. A dwi'n siŵr bod chi'n hoffi rhoi cwtshys hefyd. Cofiwch ddo weithiau mae 'na rhai bobl sydd ddim wastad eisiau rhoi cwtshys i bobl a phethau. Felly mae wastad werth tsecio gynta cyn gwneud. A wedyn pan da chi'ch dau yn hollol siŵr, ie, yeah, da ni angen cwtshys, dwi eisiau rhoi cwtsh i ti, da chi'n gallu rhoi i'ch gilydd. Ond, o, diolch be, dych chi eisiau rhoi cwtsh mawr i mam neu dad neu pe bynnag sy'n edrych ar o'ch ôl chi rwan? Ie? Yeah? Oce, okay, barod? Ar ôl tri. Un, dau, tri. Cwtsh mawr! Cwtshys! Cwtshys, cwtshys, cwtshys, cwtshys, cwtshys! A stop! Ho! Diolch Peregrine! Mae Peregrine yn rhoi cwtshys anhygoel chwarae teg iddo fo. Ond, dyna ni am rwan. Rhaid mi aros am stori arall i gyrraedd yng nghornel straeon i cyn hir. A dwi'n gobeithio byddwch chi'n gallu dod nôl i ddod i glywed y stori na geno i a rannu fo hefo fi. Dwi'n edrych ymlaen yn arw am eich gweld chi eto. Ond, dan hynny, yn amser deud, Hwyl da bawb. Welwn ni chi tro nesa.